ngochia tore koba under represented both at the county and at the national uh, level nkarora ng'a ekero ebi- nonye ebi- ebi- ebiria ngotebere ng'a abanto ekero bagokwana ine eriogi ria nyasaye so nga decide nkerigeria nainche omonyene eh, ase emiaka yane bono iga nkaroa ng'a eposition eri ndanyare gokonya abanto bamino tomono zaidi na ekerogo kia obochumbe bwa bomachoge borabwo nainche nkanyora ng'a nimbwate time Nib Nyasae onye okong'a obogima, nimbwate chingaki korwa bono iga emiaka sarasini gose arubaini in active politics. Igo eki nakio kiage kiagerete nkairana gotenena obochumbe bw'amache oyo bore abo. Aba nabo baria bagoteba ore boseneta naende.
Abanto bantebeti mbori oboseneta ninche Nabo omwana. amache oyo bare. No oboseneta inche nare korigia, tari bamache oyo bantebeti. Inche bweka buna omonto, inche nare korigia oboseneta.

chisukuru, ebinto nabeire ki ngokwana korwa ekero nachagete koboria, mbiraba transformed buna narengereretie. Chi factory chiria tware goteba totaete go partner with the county government, those are the things we want to achieve. Inche ekero nare gotenena obochumbe korwa ekero nachagete, ekerenga kiane kiabeire ekemo, I am very consistent. Naende ndoche eround eye ngokeira nde omo norigereria history yabo Getutu korwa 1969 nario Jimmy achagete koboria chikura. Akaboria, Korwa 1969 tairi kura mpaka 1996 ekero Onyonka asirete, nario achete konyora. Richard Onyonka nere agachaka 1996, nere akaboria korwa 96, 97, 202 agacha konyora 207. Na inche ndoche bono abanto abagetutu they seem they tend kogotegerera baike ase bagogotrust erinde bakoa bakoe ekura. Bono yaikire ase bagontrust ase eng'encho nabeire consistent. kobakonya ase nkonyara na gokwana ekeene keria mbwate. Eproblem mbwate bono iga nonya nasoete ODM enarangeretie una Raila kare Mombasa akang'akera esimi aganteini inchuo otende nao eticket ya ODM you'll be able to win that seat more easily na inche rende I heeded his call egaika engaki akandangeria agaiirana Nairobi agatebia Governor yaito ngwae ache andusie ase narenge ang'ire mpaka office yaye. And I did exactly that. Lakini baria ngosindana nabwo barenge ekero ngware kobakonya chingaki chia magega mbare koinyora barabwo ne chiproject. Mbono bakondoka buna eproject Ongwae. Inche tindi project Ongwae. Inche narigetie una Raila. Naende agakora iga. After na defectiri within a week agacha gusii naende gompokea. which was a demonstration inche tindi project ya monto naende eri nare koba ang'e kobabua chikura na bari bande nabuire so many times naki ntarenge project that time ase eng'encho baroche bono ngochi koba kobabua chikura echi naki bagochakera kondokere e project yes
Raila ondigeti on Saturday night buna narigete no
Raila achagete kondigi November last year

Nagopokeire obisi yane before ogende Orange House ngocha nde gusii, ngocha nde gokobekera egopi ororo and he actually came and did that tari nankong'ainereria inde that is something that is public
yes but you realize antebeti yes ninche atebeti nganye nkabekerwa omoerio naende nkaewa ribaga ngakwana ao tinkagereti ase eng'encho okonyora tarabaumera inche nang'umerete agaaka ebicha nainche bweka Barabwo abwo abwo mbairetwe as a group nche I was brought alone ase office ya Raila.
In Kisii we were received as a group lakini esababu nero ateberete nganye mbekerwe ekopi bw'omoerio naende nkaewa ribaga ngakwana. Yes.
Naende nkaba cheered barabwo. Bari, kera omonto are goteba, Inche nkoroku monto gete korwa ase gete, inche nakwanete mpaka ngateba amang'ana ane, naende ngatera bagatwoma. Bono inche nomonto bw'Azimio, ekijana So, aya ki'ababani. nomonto ore senior ase hierarchy eye y'abanto Tari ba senior, Azimio. inche ne candidate mbwate the necessary following e party eye etagete, nero enyare gotwara omaarufu. Did you notice this one 2017 ekero wa defecting a party? Yes, That kind of yes, thing. that is why I defected kobaorokia nimbwate chinguru naende nabaorogetie. Oria baete eticket nkamobua bobe sana.

Inasoete siasa kimanyete ng'a nkingochia gokorera abanto baminto. Naende nabeire iga for some time now, emiaka ang'e etano na emo. Tindagota mono bono ngokina. Naende inch am open to making mistakes because am young and I know it's inche na Nyasae one na abanto bane. Igo gento kende gionsi nkeiyonche ase obogima bwane buna obwoba gose koboa kende gionsi. Nomanyete nabo okobwatia nabo gotebia history yane. Inche nomomura omoremu, naende inche nabo ngotenena bosio bwa kende gionsi, nochioche ne riroroche, embura netwe, omogaso nocha, ki ang'o? Inche nonde buna echate, na nitazidi kusimama, egento keria kera kimanyete enkoro yane nkeri ng'a mpaka ntenenere haki, naende ntenenere egento keria kere enkoro yane ime emanyete ng'a ki, obo nabwo oboene, na eke naki ntagete, na eke naki ntagete abanto baminto banyore. Ase obong'aini eh narore ekero post ya deputy president yarika last time ekero gwa defected atete ng'a you are the candidate ya UDA Machoge Iborao. Ee bono.
Igo onde obwate ekerengerio kia ogosoa UDA ekorigia obojumba ebe. Ticket already kwa kwabekire moguko. Eh Nyakundi eh goikera ekero okorwa deputy president ekorika. Nyakundi tindi mogusu.

For instance, a party nkoruere room for negotiations eise goikera ng'a abanto mokoigwanana, eyio nere engaki y'abanto mokoenda in primaries. Na inche nindemete whatever outcome igochi igochicha. Onde bwensi otaete kobeka amasakara ime ya UDA, beka amasakara. It's between now na 2060. Kwaigure Nyakundi? Naende ngotebie egento ntagete kera kio take to the bank. Siasa is about interests. Agreements twabwate na William Ruto, egekogera tindi gocha inche ting'icheti a party, nere ondigeti. Ting'icheti party yaye omwana ominto ng'e nekoba goicha igo ng'a timbwati binto biane gose timbwati plan chiane. E nachete e party ya William Ruto gekoa erandigeti ere omonyene na inche ngateba ng'a tiga nsoe iga iga nyore this nini e e enchera yokonyora enchera ngocha gokonya abanto baminto. Ebinto toigwananete natete akorera abamachoge naende nabaeresire. Onye ebinto ebi takobikora, Nyakundi siasa is about interests.

Ruto ogosizi na ikera bono iga amanye ng'a bono iga tabwati interest eyio yaerire. Nyakundi inche omonyene you will not see me there. So Ruto oretabe gose ndi Okimwange echate? No ndi Okimwange ore echate. Inche chikura naende omwana ominto So why is, nkorigia why is Ruto featuring in your No song? but Ruto is nere party leader yane. Nere party leader yane as, as by now as we are speaking. Naende nere presidential eh, eh, eh, candidate. Kwarorire?

Inche ndarore ng'a nkobogorie, so egari yao. Aya tindateba igo, egari nabo era- ndabe entereba, lakini ebe epublic Nogoteeba, service goteeba vehicle. sende Epublic egari, service vehicle narundire- togo decide. Narundire egari eye korwa Gusii nairanire, Eh. nanyekire na omobasa nachire nere, Yes. so egari eye ninyamaete, egari nabo engencho. Onye kere Transline, ero tari inche nko decide ng'a nkobogorie, nabo ekobogoria onde bwensi, epublic service vehicle. Eyane, nero nda decide. You know ODM is a national party. It's the biggest political party in Kenya. Ekorau nomonto otokonyire ense yetu atwarire the freedoms that tobwate okoruku Raila Amolo Odinga bono nere takondangeria ntebi buna ngokoande direct ticket ochi gotenenera yaya oku nogosaria eparty etokogenda nominations abakenya bonsi abagusii bonsi mbaroche ning'o ore motwe nabagetutu baito.

erinde ecandidate yane na mbare babwate chicandidate chiabo erinde candidate yane eche eire chikura what I will do nokorwania kibagende at nomination level ntumie chinguru chiane mentere oria onde aire nomination erinde kibagende arwoo gegoika general election e- ekore ki O- e- omonto one anyare koira that is what they are planning but I want to tell you nyasaye nere nabwate chingencho chiaye Naende, naende egento kende, naende egento kende, inche, inche, inche, inche, inche Nyasae nkomobeka nde motwe on everything I do. Yeah, on everything I do, Nyasae nere nabwate chinchera chiaye ang'orokirie. Naye barobwo buna bakobanga, na inche ning'enderete kobanga. Nyasae Naende, arabanga toba omochumbereri. neuyu nyasaye o decidiri that is the truth Eh. eh, anyway nche noo nkare chikura chia august As the ODM candidate naende nindoche nakorire egasi abagetutu mbataete kong'a that opportunity. In the
considering na Duke riswali riri nesimore. So Duke otebire ng'a Ruto nere omorigia. Kare? Eki inche eki nekende. Mambi iga toranyore abanto deadline iga ere 2060. By next week tonyore abanto 6 babekire amasikara UDA.

Etwaigwananete ng'a acha ang ang'e rese ekero chikura chikoirwa chia obopresident korwa omachoge nki abwate in store for omomachoge. Twaigwananire? Tokaigwanana ebinto twaigwanete kogenda kogenda. Before actually orore ng'a natenenire iga aria, inche omanyete no omwana ominto nomanyete history yane ase narure korwa korwa. Ebinto na ebinge that na nabete ngosacrifice. Kwarorire? So we twagereri nere. Erio nere interest yoka nkogana Mambo ya tindi na kianda. mang'ana y'ekiama ng'a kiang'a omwana ominto ntaete ontegerera inche i- inche bun- nkoyoni buna echate inche chikura nkorigi buna echate nonyuete omwana ominto Orabone ebinto denomination. twaigwananete no o- o- obogima bono nyakundi igo ogo Tokorana na chama ende.
obogima obo iga- chama nkwaroche ebinto biabe egetuga e- e- e- ogana erio omanye ng'a ntobwate political act egoteba ng'a ekero kwaboirwe chikura bono

That is the truth yeah now the opportunity we are about to get to serve the people abanto babo Getutu Chache South and of course Kisii County in general we are looking at partnering na bari bagochi koba chi governor banyare gokora ki tonyare gokonya abanto baito inche epati yane ya ODM e patron yaito bono iga Gusii igakorokwu James Omariba Ongwae e chairman yane igakorokwa Okerosi e governor candidate

Inche egento ndasabe abanto baminto ba Bomachoge barabwo na inse ecounty ase yabeta, nabasabire buna omwana oyo nechate, momanyete buna nachire gocha gocha, twakorire emeremo ime ye ecounty government ya Kisii yabwate chichallenge chinyinge mono, lakini twaremire twatenenire to the last minute, biria ebike twanyarire konyara gokora ntwekeranie biria biasinyete ankio kande. Egento ndabasabe eka moranche mombwate ase esegi eye iga, ntaete kobariera eira ng'a tindi gochia koba momura gose mosae omogambi omoke okobaretera obosooku. Nimaete ng'a siasa teri kanisa, siasa teri gosoria ase abanto bagosoa konya gochiesa. Inche nomomura okinie buna Nyasae akonyire from nowhere bono nabeire echata ya Gusii. Egento ndatebe nkeri ng'a nimaete Nyasae kobua onde bwensi naende ninde ready For any eventuality in me ya siasa, igo nabasabire kamoranche mombwate si, nkobagambera nde buya nomorembe bakori obugete ng'a ngochinde koreta obokong'u ng'i koretera onde obokong'u obokong'u ime ya bomachoge, I will unite everyone korwa magenche baka bombaba baka magena baka beyond bomachoge na Kisii county na Gusii nation engima. Mbuya mono, ning'o oyio ogotiia emecha tee.